Alýan ys we tagam duýgularymyzyň hersi aýratyn ýoldan gelip, bokurdagyň arka tarapynda birleşýär. Tagam we ys duýgulary bize lezzet berýär. Tagam iýmitden we içgilerden lezzet almaga kömek etýän bolsa, ys bize gül ýa-da kofe ýaly hoşboý yslardan lezzet almaga mümkinçilik berýär. Ys almak duýgusy tagam almak ukybyňyzy güýçlendirýär. Meýletinçiler, Kiçiräk tejribe arkaly burnumyzy ýapyk wagta alýan tagamymyzyň burnumyzyň açyk wagtyndakydan has pesdigini anykladylar. Bu tejribede burun ýapyk wagty tagam birneme üýtgän ýaly duýulýardy. Tagam we ys ýakyndan baglanyşykly bolandygy üçin, burnumyz ýapyk wagty iýýän iýmitimiz tagamsyz ýaly bolýar. Emma burun ýapylanda tagam alyjylyk doly ýitmeýär. Ys almazdan dilimiz bilen diňe bäş sany, ýagny, ajy, süýji, turşy, duzly we umami tagamlary alyp bilýäris. Beýleki tagamlary bolsa esasan ysyň kömegi bilen duýýarys. Bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda tagam hökmünde kabul edilen umami, et we pomidor ýaly iýmitler bilen baglanyşyklydyr. Umami sözi ýaponça bolup, ýakymly ysly tagam manysyny berýär. Hakykatda tagam we ys alyjylyk bilelikde işleýär. Şonuň üçin sowuklap, burnumyz dykylanda iýmitleriň köpüsi bize tagamsyz ýaly duýulýar. Tagam diýlen düşünje iýilýän iýmitiň ysyna, gurluşyna we temperaturasyna esaslanýar. Bu komponentleriň biri ýitirim bolanda tagamyň lezzeti tapawutlanýar. Meselem, burnumyz ýapyk wagty iýen buz gaýmagymyzyň şokoladlymy ýa-da wanilinlidigini tapawutlandyryp bilmeýäris. Tagam hasaplanýan zatlaryň köpüsi hakykatda ysdyr. Adamlaryň ys alma duýgusy haýwanlaryňky ýaly ýiti bolmasa-da, adam bedeninde on müňe çenli dürli ys molekulalaryny tapmak mümkin. Biziň is alma duýgymyz dadyp görýän zatlarymyzyň takmynan segsen göterimine jogapkärdir. Is duýgusy bolmazdan, goýun eti bilen sygyr etini tapawutlandyrmak örän kyn. Tagamy dilimiz bilen derrew kesgitläp bolmaýar. Onuň isini alanymyzdan soň, näme zatdygyny doly saýgarýarys. Iýmitiň tagamy dilde däl-de, burunda bütinleý diýen ýaly ýüze çykýar. Çagalar halamaýan tagamyny çeýnenlerinde we ýuwdanlarynda burunlaryny ýapýarlar. Olar bu usuly üstünlikli tapypdyrlar. Sebäbi tagam we ys adama doly lezzet bermek üçin bilelikde işleýär. Nahar iýen wagtyňyz burnuňyzy ýapsaňyz, käbir iýgitleriň tagamlarynyň üýtgeşik bolýandygyny görersiňiz. Ys almak möhüm zatdyr. Sebäbi zaýalanan iýmitler, Gazyň syzmagy, ýangynyň döremegi ýaly howplary burnumyz bilen duýýarys. Ýakymsyz we erbet yslar bolup biljek howp hakda öňünden beýnimize duýduryş signallary iberýär. Ys diňe adamlar üçin däl, eýsem haýwanlaryň köpüsiniň diri galmagy üçin hem möhümdir. Sebäbi ys almak olara iýmit we suw tapmaga hatda aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Ys beýniniň ýadyna we duýgy bölegine täsir etýär. Ishal-jylygyň wagtlaýyn ýitmegi, sowuklama, kelle şikesleri, burun allergiýasy we wirus keselinden soň ýüze çykyp bilýär. Isiň ýitmegi käwagt nerw ulgamynyň alamaty hem bolup biler. Esasan, adamlaryň köpüsi garranlaryndan soň tagam almak we is almak ukybyny ýitirýärler. Ys duýgusyny ýitirenleriň köpüsi tagam almak duýgusyny ýitirýändiklerinden zeýrenýärler. Muňa garamazdan, olaryň köpüsi henizem duzly, süýji, turşy, ajy we umami tagamlary saýgaryp bilýärler. Emma beýleki tagamlaryň arasyndaky tapawudy saýgaryp bilmeýärler. Ys alma näsazlyklarynyň iň agyr ýagdaýyna depressiýa sebäp bolýar.